so a nneɛma bi bi akɔ aba ɛba sunsum ahintasɛm so ɛnɛ ɛyɛ da foforɔ a twedeɛmfo nyankopɔn ayɛ last week yɛbɛhyia a yɛdi nkɔmmɔ nanso yɛatena aseɛ sɛ ɛbɛ abɛdi nkɔmmɔ yɛkasa fa nsuo ho Ɛma yehu nneɛma a nsuo tumi yɛ, angels a ɛbɔ nsuo ho ban. Fada ma yɛte aseɛ sɛ angels, dwarfs ɛna witches wɔ part wɔ nsuo mu. Ɛnɛ nso yɛbɛba abɛtoa so adi nkɔmmɔ ne yɛahu ɛm ɛɛ ɛyɛ dwarfs, mmootia, wɔn nso dwumadie a wɔdi wɔ nsuo ho. Fada, ɛneɛ yɛsan aba biom, gyedi sɛ biribiara ayɛ bɔkɔɔ. Last week yɛhyiae no yɛdii nkɔmmɔ faa ɛyɛ nsuo ho, ɛna ansa na aba abɛhyɛ aseɛ no ma yɛhuu ɛyɛ angels a ɛruoli nsuo ɛna abɔ so sɛ demons ɛka ho ɛna ɛyi dwarfs ne witches ka ho, ɛneɛ yɛpɛ sɛ yɛba dwarfs so, dwarfs dwumadie bɛn na wɔdi wɔ nsuo ho? Drafts no, ɔma group ntu. Any categories. Yɛwɔ gyms a amanfoɔ frɛ no drafts. Ebi wɔ North, ebi wɔ South, ebi nso wɔ East ɛna ebi nso wɔ West. Draft no, yɛwɔ ebi ebi wɔ North, ebi wɔ South, ebi wɔ East, ebi nso wɔ West. Ɛyɛ drafts no ara. Drafts no ankasa. Nice one. Nti North, South, East and West no, wɔn adwuma bɛn na wɔdi wɔ North hɔ? Edwuma bɛn na ɔmo di wɔ south hɔ? Edwuma bɛn na ɔmo di wɔ east hɔ? Sɛdeɛ ɔmo a yɛ huu last week no abɔfoɔ no ebiaa nya edwuma a ɔdi wɔ bɛ baabi biaa yɛ dɛn ɔwɔ no. Dwarfs no nso ɔmo deɛ no te sɛn? Daase. Efe bi woba the dwarfs town a efe bi married married saa married no ɔno ɔba sɛ tein fisherman ne fa ne fa sei ɛyɛ half nipa ɛna ne fa sei ɛyɛ half fish.

Ɛmaa sɛbe. Ɛmaa paati deɛ wɔde bɔɔ wɔn aseɛ no, aberɛ a wɔkɔɔ afikyire no. Wate aseɛ? Ɛɛ, ɛna ɛma no ahoɔden na watumi atena ase. Na anka ɛno nso nni hɔ ɛ. That's the blood, sɛ blood wɔ mu nti no, nti wɔpɛ paa, wɔpɛ paadi no ankasa. Nti ɛno no, adeɛ a ɔyɛ ma, adeɛ a ɔyɛ, ɔde yɛ ma mmaa, na mmaa ani gye paa sɛ ɔto wɔn awodeɛ mu. Ɛma mmaa ntumi nwo. Ɛnam paadi no nti no, wɔma mmaa nwo.

Nnanson. Na deɛn na ɔpɛ a wobɛn no a ɔntumi nyɛ biribi ntia wo? Pedaase. O adeɛ a ɔbɛn wo a ɔde biribi ntia wo sɛ, one, wobɛhwɛ w'asiesie ho yie sɛ ɔba wonya wonya ebia wonya wo menses a, ebia menses wobɛhye wobɛhye no, wobɛda wonam a ɛsɛ sɛ wokora wo ho yie, wo ne bɛrima da a ɛsɛ sɛ woyɛ woyɛ ablution, yɛ fikehyini, ne kora so wode w'ani hwɛ pornographical films ne saa nneɛma no,

Wayɛ sɛ ɔsono no, nipa nwi na ɔpɛ. Ɔba a ohu no but ɔpɛ barbering shops, ɔtumi ba earth part bedi ne dwuma ɔde kɔ. Wobɛso ndaayɛ na yɛyi wo ti, Sakola, sɛ adwuma a ɔyɛ ara no. fa nipa tiri nwi no ɔyɛ adwuma paa cos ɔbrɛ ɛdee ɔbɛkyikyi ɔwɔ the barbering shop so ɔpɛ nwi ɔyɛ baakofoɔ anaasɛ ɔnkora bata ɔnkora bata ɛbee cos nipa baakofoɔ ɛ sɛnea ɔsi adum ha koraa no a wontimi ɔkuta more than more legions ade ɔpɛ ɛyɛ nwi nipa ka wohyia mu wie a.

Enti nnue ankasa no yɛ adeɛ bi a ɛyɛ animuonyam. Nnue wɔ wo ho a ma ɔnyɛ animuonyam. Deɛ na saa spirit no pɛ. Nanso ɛbɛfa no asɛe wo. Asɛe w'animuonyam ankasa. Na ɛyɛ sɛ ɛkame ayɛ sɛ n'akyiwadeɛ ara ne sɛ wobɛyi ɔpɛ nwi no, wobɛyi a wobɛsesa wo nwi de akɔ fie no akɔhye no. Ɛna sɛ wobɛyi wo private part, ɛyɛ w'ammɔtoɔ mu, honam hehe ne adeɛ a, woyi wie a na anka woahye no. Wobetumi ahu kwabrane no a ogyina ne mpomma anim no atwea sɛ benanoe ne ɔyɛ werɛwerɛwerɛɛ, owia ne ogya hɔ kɔ. Ne nyinaa yɛ ade a ɛsɔre tia no. Nanso ɛ? Enti mpatrɔ, ɛne yɛ South no no. Na woba East no nso so a? Yes, East yɛfrɛ bi Shatan. Shatan. Yeah, woba Arabic yɛfrɛ no Shatan. Mm, yes, ɛno yɛ Arabic word. Arabic word, yeah. Ade ɔpɛ yɛ kawa. Ring.

ɛma bɛɛma ɛkɔmete masturbation, ɛma nso ɛkɔmete lesbianism, the spirit of shatan. Eti ɔyere no habu sɛ ring obi a ɔbɔ ɔnam akɔtɔ ring ahyɛ ne nsa sɛ promise ring yɛ obi a wonwaree yɛ so obi yɛ nhyira so ma. Yɛ promise no. Nti shatan na apromise no. Ɛno ne boyfriend anaa ne girlfriend na apromise no. Nti ring so no akwa gold hyɛ wo nsa na ring na silver hyɛ wo nsa a ne kwan so yi firi wo nsa.

na wonso aware a, ma obi nhyɛ wo promise ring. Ɛho nhia. Ɛho nhia. Sɛ wobɛtɔ ring ama wo dɔfo bi a wopɛ na wopɛ sɛ wo ne no tena no, ɛho nhia sɛ wobɛtɔ saa ring no. Hwɛ woyɛ yiye no ara na wo sikasɛm ahyɛ ase reba fam, w'adwuma resɛe, wo biribi rekɔ fam, na the spirit of Satan no, ɔbɛsɛe wo biribiara. Nice one. Wow. Na ɛsɛ, n'akyiwade ara ne sɛ saa ring yi kura hyɛ no. Yeah. Sɛ wonnso aware a ɛnhyɛ, ana woaware nso a enye nto hɔ. Na meka sɛ woahyia obi a wopɛ sɛ wo ne no bɔ bra, woamfa saa ade no ankɔɔ so no, sɛ ɔbarima foforɔ, lady bi a, golf bi a, anaasɛ Benz bi bɛba abɛgye no afi wo nsam oo, kɔ me nuanom mmaa, me sista, me me maame nom bi no ani gye saa nneɛma no sɛdeɛ aprɔmise me. Ebia na wakɔ akɔtɔ gold ring bi a ne bo yɛ den, silver ring bi a ne bo yɛ den. Ɔtɔ saa ade no, ɔnim sɛ nea bɛrima no atɔ saa ade wei deɛ, ɔngyaa me hɔ nkɔ. Ne nyinaa ɛnyɛ nice one. Wow. Fada me ate aseɛ. Ɛnyɛ me na meka. Fada na ɛka. Enti mpakyɛw, Fada, ne ɛba Easton no nso so a, ɛno yɛ dɛn? Yɛfrɛ no Gal, the spirit of Gal. Awurade ɔpɛ yɛn mogya nom, mogya. Sɛ ɔno ɔba wo so a, ɔba ne bɛrima. Ɔsɛ mo nkɔmɔgya apam na covenant. Ɔna ɛde saa adwene ne ba no. Mo nkɔmɔgya apam woku ɔgae kɔ wɔkyitiw ɔgae kɔ wɔkyitiw na bɔ owura mu ma kɔbɔ kɔmɔgya apam. Na ɔde akɔ to nsuo mu. To nsuo mu. Me pɛ wo me so me pɛ wo ɛne ɛnkɔ apam. Ɛnkɔ apam ɛne ɔkɔ apam na kɔ wie nkɔ kɔgya wɔ nsuo mu yɛbɔ mpɛ calabash.

Obu wɔ hɔ sɛ ɔbɛka sɛ ɛnneɛ ebia ɔbaa abɛwo na ɔma ne ba no funu. Ɛyɛ asɛm o, sunsum ahintasɛm, nneɛma bɛkɔ so pa ara, nice one. Enti Father, na ɛyɛ sɛ n'akyiwadeɛ ara ne sɛ saa ade no, Wobɛgyae. wobɛgyae, wobɛyi afiri wo so. Ɛna sɛ wo nso a biribi saa ɛrekɔ so wɔ abrabɔ mu no, na ba no agu screen ase no, na wafrɛ, Father, sei ne sei na akɔ so wɔ m'abrabɔ mu, mayɛ saa tebea wei, makɔ saa tebea wei mu pɛn, ma face saa problem wei pɛn.

Yɛ yei, yɛ nnipa yɛ hu wɔn sɛ wɔn yɛ abaifo, na wɔn na ɛkɔ tena nsuo mu anaasɛ ɛyɛ. Yɛ wɔ Richester mu nsuo mu a, wɔn deɛ no sɛ wɔn abue the herbs, herb, the hair care wɔ nsuo mu, wɔn deɛ no no. Te sɛ ayaresabea no. Ayaresabea no, yeah. Nti sɛ wɔn kɔ hɔ a, ebi a wɔn afa ase yi, deɛ ɛwia ne ho si ma, ma ɛma pono yi, pɛ sɛ me tɔ ɛtwere ma no. wɔtena fie. Na ɛsɛ yɛn ankasa yɛn fie bɛn fam mmom na ɛkɔ hɔ. Yes, ɛkɔyɛ sɛ adwuma no wɔ hɔ a, wonsu no ase. Ah, me nua, me, mo, mo nipa yi, ah, wɔsɛ me kunu, me kunu owu yi, wogyaa me o, ɛsɛ sɛ mekɔtɔ ne firi ama no. Ana obi sɛ obi a na kɔtɔ bi ama no? Asɛ wo he na ɔkɔ no? Na wɔn akɔ sɛ na wɔsɛ bia bɛkeka. Bishop, bɛma wɔnam ha ne ahwɛ o, ah, bɛma yi deɛ, na ɛyɛ, ɛbɔ n'anim, ɛso wa, ɛdɛn sɛ gya me, mekɔtu ma no, na me kunu bɛma hu no amu.

Sɛ Witches no nwumadie a wɔyɛ no wɔn akyiwadeɛ no bi no no, sɛ wofa atare either sɛ sɛ woasi atare no anaasɛ wonsii koraa atare mono mpo na woakɔtɔ no ade agu wo wardrope mu, wo bag mu, wobɛfa ahyɛ no first thing anaasɛ wobɛfa ato so koraa first thing a ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛporo mu, wobɛfa no awoso mu seven consecutive times ansa na woade aka wo nipadua no. na tumi bɔne biara a ɛmfiri Ɔbɔadeɛ no a abɛtena atare mu no, atumi afiri mu. Because yɛse sɛ obi koraa bɛtumi ama wo yareɛ, obi bɛtumi atɔ biribi koraa ama wo a, ɔbɛtumi de afa atade mu. Obi tumi srɛ w'adeɛ sɛ mede ɛkɔ ayie aba, ntoma nkanka, yɛ maame mmaa, yɛ sister mmaa no, Ei, ma me nsra nku no bi, wo wig ɛyɛ me fɛ, ofuma me na memfa nkɔ wedding mmra. Ɛno koraa no ɔfa koraa tumi pum wig anaasɛ atare nko ara. Nku gu ase kɔkɔbɔ obi sra ho nku nkwa nku nku ɛbɔ nipadua mu saa adeɛ ɛfa nipadua na wɛkyɛ kwan mu yusu de tia nipa. Nice one wow na ɛsɛ fada akyerɛkyerɛ nneɛma pii mu ɛnɛ ɛnɛ m'ani agye paa sɛ wagye brɛ na atena ase na ahwɛ afidie no yes because ɛyɛ sunsum ahintasɛm nneɛma a ɛhinta na ɛda no adi na yɛn nyinaa yɛ dɛn Yɛsua biribi firi mu. Mennim, saa ara nso na wonnim. Ebia ne mu adesua yɛ pɛ, wo ne me nimdeɛ yɛ pɛ. Baabi a Father deɛ no deɛ, wo deɛ no nnuru hɔ. Enti asɛm a wobɛka a wonni mu no, na wabisa no, Father, wokae biribi sei, mante aseɛ, na wakyerɛ mu yɛ dɛn? Akyerɛ wo. Anaasɛ na wakɔmɛnte wɔ comment section no ayɛ dɛn? Ase. Wowie a na wa like page no, na wahyɛ ama obi nso ahwɛ bi. Because fa dɛ kyerɛ yɛn nneɛma bi a ɛyɛ sɛ yɛ dɛ yɛhu a yɛnyɛ dɛn yɛnhu yɛ ahinta yɛn nyɛ baabi a na abɛnya no te sɛ Father Dickson One channel ɛwɔ YouTube so wo ba a na wa subscribe na wayɛ dɛn wahyɛ ama obi nso ayɛ dɛn ahwɛ bi na yɛ ayɛ dɛn atɔ yie nice one Father na ansa na na yɛde ɛnnɛ dwumadie no bɛsi no na yɛ sɛ saa spiritual marriage no a ɛkɔ so bɛte yɛ se obi aware obi wɔ nsuo mu na yɛ sɛ ne kunu wɔ nsuo mu ne ade no ɛno tumi bɛn na ɛdi saa ɛyi

Ɛhyew a anampe so bi behu anaasɛ wasi asen sɛ Wasi hɔ. asen sɛ hɔ na ɛma wɔn akwan so ma obi hu. Two, Ɛhyew ko pa te sɛ na obo hyɛ bɔsa, bɔsa hyɛ wɔn kwan so ma ɔmu obi hu. Ana ɔsi sensɛn hɔ so nnan so a. Wei yɛ sunsum ahintasɛm. Ɛhinta yɛn, ɛne yɛn dan na ɛde ama yɛ dɛn? Ama yɛn nyinaa yɛhu deɛ yɛ dɛn? Ɛrekɔ so nnan so a. Fa da kyerɛ yɛn. Ɛno nti na ɛma saa sprit ɛɛ sunsum awadeɛ no. Sɛ obi aware, obi wɔ nsu mu ne ade no yɛ den, ɛha pene. Ɛnnɛ, ɛha na yɛde yɛn dwumadie no bɛsi. M'ani agye sɛ wogyee berɛ na anya adagye hwɛɛ.